kuliya nyɛ shɛli n bala o yuli nyɛm jilima ka nyɛ paɣaba pumpɔŋɔ hali ni saha din ka bahibu yi sama shɛ yuli zuɣu zuŋɔ asiba ŋɔ ti paai ti duma naawuni ka puhi taali o nyɛ so ka tumdi shɛm ti nyɛvili biɛhigu puuni zuɣu Ziŋɔ dalila daa nyɛla banim dabisili daa di alizama ka wum na ti tamla naa ni di bɔri ni ti nyɛ banim shɛba bee ba shɛba. Ziŋɔ dabisili ŋɔ ti yɛn tirisila biɛlifu n-tuɣili amaa yaɣ shɛli polo shɛli ni di to pam. Amaa di yɛlimaŋ tali ni nyɛ shɛla nyɛla a yi bi mi a ni nyɛ so a yɛn baŋ a yɛn tum shɛli din to pam n yɛlimi ni a yi baŋla a nyɛ so ka a nyɛ so maa naan wuhi a yɛn tum tuun shɛli hmm. Di zuɣu biɛhigu ni a nya ka di wum ti, a nya ka ti mo n-lab mo ka bi baŋ di soli. Dali din zuɣu a yi kɔŋ tuuli dini maa baŋbu, a yi kɔŋ tuuli dini maa nyabu, din kpalim maa yɛn niŋla tom n-zaŋ ti a. Amen. Di zuɣu kaman zuŋɔ dala ti ni daa wumdi shɛm maa, a yi bi baŋ ba lee nyɛla ŋuni, a yɛn baŋ ba tuma din wuma. din tahali ka shɛb tahi ni ba nyɛla ka a dɔɣi bia bee wula di zuɣu o mi dɔɣiya o naagi o tuma dama ŋun sani din nyɛ shɛli m-bala maa amaa di chaŋ yaɣiri zuɣu ti ni daa wum shɛm zuŋɔ dali maa daa chɛ ka ti baŋ na ti tamla naa sani ka ti bɔhim batali ni nyɛ shɛli di zuɣu ti bɔhim batali ni nyɛ shɛli na ti tamla naa sani di sɔŋla ti ni gba zaa ka ti baŋ din simdi ni ti nyɛ ba shɛm. Di zuɣu zuŋɔ asiba ŋɔ ti yɛn yulila silimiinsi ni bi booli ni purpose. A biɛnibu daliri lee nyɛla din di zuɣu a nya ka niriba bɛ biɛhigu puuni o biɛni n mali binyɛra ka nyɛ binyɛra hali ka dini nan tin yɛli ni Nasara lana n bala maa o mii lihi o biɛhigu o nyɛlila yoli dali din zuɣu o bi chaŋ o bi lihi ti kpa n biɛnibu daliri ni nyɛ shɛli n bɔŋɔ di zuɣu bi yɛli timi a yi bi baŋ a biɛnibu daliri ni nyɛ shɛli dabisili kam zaa a yɛn biɛla wahala puuni a suhubiɛm maa ka di bi yila shɛli pahila a yi nyɛ shɛli kam zaa voli na baa biɛla a biɛhigu puuni eto a tim sambala n ba mini yɛn ee ka n labi nyaanga biɛli nyɛ nyaa n tooi niŋ ee zaɣ bala bala ka ti baŋ di gbunni viɛnyɛlinga hallelujah biɛhigu puuni ti ni boli binshaɣu purpose a biɛnibu daliri maa a yi bi baŋli yɛri ya niŋla tom zaŋ ta ni a lɛbi ninvuɣu so ŋun gba ni tooi nyɛ suhudoo a biɛhigu puuni di zuɣu a ni nyɛ so dii ni nana yɛli ni dii nyɛ biɛhigu puuni a goro a suo o mi o ku bɛnimi nyɛm ka o suhu maha ka nyaɣasim bɛ o bɛ puuni ka o lara ka lee din zuɣu o bom baŋ o ni nyɛ so ka bom baŋ biɛhagu na ti tamla naa ni zali o ni o tum shɛli ni o nyɛ so ni o niŋ shɛli ka di zuɣu soŋ o ka hali di ŋmanila o ka shɛli la Ŋun sani o mali shɛli dama na ti tamla naa ni puhi o shɛli la din ni ka o be o tumdili ka niŋdi din nyɛ shɛm di zuɣu o yi labi jiŋ ti doni o ku yɛn gbihimla nyɛm dama shɛli bi muɣuso halleluya a mi ni labi nyaangi shɛm maa di di so be amen yaanti nyɛ ŋmahili Eh, ma saha din gari la yi dan puu daa bɛni ka nachin puu bɛni bɛ wula ka di daa mali saha shɛli nachim ni yɛn kɔri yi dan puuni Di zuɣu lala saha maa nachim maa bi suli. Ban di ban kuli ni dee bi galisi maa dee shɛhira maŋli ka n yɛn zaŋ ti nya maa bɛ amaa chɛɣ n mɔri biɛla nyɛ nya zaŋ ku mɔri ni baŋ ni bɔri n tɔɣisi shɛli maa n yɛlimi nachim maa Lala saha maa Holoy kola kaona i ka pia o bi suli yi dan maa bini nyɛ ninkura bɛ kpɛ a mi yɛlimaŋ kan yɛri maa Asiba hali ni yuŋ ŋun ka shɛli ni ŋɔ jidani maa zuɣu ka o beni di zuɣu o yi nyɛla sima pali duu yidani maa bini n-nyɛli O ku tooi vuhi, o ku tooi yɛn nyaɣisi, o ku tooi yɛn ni o di nasara yidana maa yitɔɣim. Yo o yina sambani din tooi niŋ ka o mali binyɛra n-gari o nachintab zaaha, amaa o yi lihi yiŋa, o yi labi yiŋa ka nya ka yidani maa nyɛla ŋun yɛn di wahala ni o bahi mɔni ŋun yɛn di wahala ni o chɛ ka binyɛra niŋ viɛnyɛliŋga nachimbili maa yɛn nyɛ hankali lana yɔ o yɛn nyɛla suhusaɣingu lan saha shɛli kam zaa kpaŋlam maŋ ni ti baŋ taliri ni kpa talahi shɛm nachim maa baŋmi ni wula o biɛni bu daliri zaa Yi daan doo ŋɔ ni na ku beni saha shɛli ŋɔ, man ka yubu, man ka n dini, n ka m bini m-bɔŋɔ, ŋuni n-su shɛlikam zaa. Di zuɣu n yi niŋ shɛlikam, ka yi, man yi nyɛ nyaɣisim kam, yi nyɛ suhudoo kam, yi nyɛ, n yi nyɛ suhupiɛlli kam zaa, ka yi dani ŋɔ suhi bi maai, n gba suhi na bi maai. Dini ka ti boli. daliri maa o mi daliri yaa ka za zuɣu kan biɛni maa zuŋɔ yaa yi lihi zuŋɔ ya yidana ni tooi chɔɣim ka nachim nyɛ warili ka di ka shɛli di ku sɔŋti ka ti baŋ daliri gbunni ni nyɛ shɛli hallelujah Yɛn kanila ti duma Naawuni kundi n-lee chaŋ chaŋ na m-pa shɛli din sɔŋ ti. Waazu yihira suuri pia ni ayi Ecclesiastes waazu yihira. Suri pia ni ayi n nyɛ yɛn chɛ ka ti karim kanli pia ni ata
ka zi yuri suri pia ni ayi kanli pia ni ata ka yi nyɛ n ŋɔ ka di yɛli tiwum din kam biɛni yɛlima naabu n bɔŋɔ zom naawuni ka doli o zaliginima di ni simdi ni sokam niŋ shɛm n bala dama naawuni ti kari tuuni kam saria zaŋ tabili ashili ni tuuni kam Di yi nyɛla zaɣ suŋ bee zaɣ biɛɣu. Lala kpuɣi pia ni ata maa
ti wum din kam biɛni yɛlima naabu m-bɔŋɔ, Zom Naawuni, ka doli o zaligunima, di ni simdi ni sokam be shɛm. n bala. Ti saaya, ti ba so ŋun galisi ti duhi anam ka tibigi a yuli zuŋɔ asiba ŋɔ, tɔɣisi ti ti ti Duuma Yisa Mashia yuli zuɣu. Amen. A yi karim di siliminsili maa di yɛliya, For this is the whole duty of man. Daadam O ni nyɛvili puuni biɛhigu zaa din tu ni di jɛndi shɛli m-bala. Di ni nyɛ dini, zom a Duuma Naawuni ka doli o zaligu ni nyɛ shɛm. Aleluya! Di zuɣu m-mina ti yi niŋ shɛlikam zaa, ti yi bɔn nya shɛlikam zaa, ti yi nya ti yubu ni nya shɛlikam zaa ha, ka ŋoli ŋɔ kɔŋ nasara dibu ti biɛhigu puuni ti na yɛn bahi nyɛla ninvuɣu shɛba ban bɛ wahala mini namsibu puuni a tandali la tin daa bɛ de gool tv nim ni daa niŋdi ma interview ka bi bɔhi kan bɔhi ma bɔhi kan daa yɛri ninsali kam Di bi doli a ni yi zuliya shɛli na. Di bi doli doo nyaa bee paɣa nyaa. Nyin dee ni nyɛ ninsala, nyin dee nyɛ daadam maa, na ti tamla naa kpɛmi ka vo shɛli be sokam zaaha biɛhigu puuni. So mi ka lo shɛli din yɛn ŋarili, naɣila o kɔŋko. di pa ni ŋun ka a bɔnya di pa ŋun ka a zaŋ niŋ lala poli maa puuni di pa ŋun ka a ti soli ka o kpɛ nimaani ayi a yɛn bahi nyɛmi ka shɛli bi paai di zuɣu ti yino kam zaa ti nyɛ biɛhigu puuni di kpala talahi ni a bɔhi a maŋa dalili din zuɣu ka na ti tamla naa chɛ ka n biɛni Dalili din zuɣu ka o lee zali ma a yi bi bo n-gbaagi a daliri a ni tooi kari doli din kam zaa beni o bi yɛn naai niŋla ŋuli ŋɔ di nyaɣisa ka a chaŋ nimaani ka eh, n ti gbaai ka bin yɛn nyaɣisiri shɛli nyɛ bin yɛli ka ala wum ni yaɣali ŋɔ n so ka a labi nimaani di ti bi so ka a lahi wum ni di ŋmanila sokam daari n kpari ŋɔ polo ka a lahi gba lahi n kpa nimpolo di ti a ti bi baŋ di soli dalili din zuɣu di kpala talahi ni a baŋ bo ka zalla kudura ni a zalima ni n tum biɛhigu puuni ni n niŋ biɛhigu puuni a yi bi nyɛli a ku tooi mali suhudu amen zuŋɔ dabisili ŋɔ suhura bo ka na ti tamla ni a lee zali niŋ a tiha puuni a suhu puuni ka amaŋmaŋ nyɛ n yi ti piligi tumdi tuuni yaa kaza n yi ti piligi niŋdi ŋoli ŋo di saha ka n nyɛri gom di saha ka n nyɛri suhudoo di saha ka nyaɣasim kpɛri na n bɛ puuni amen timna ti tamla naa soli timo soli ka o suŋ a ka laa yaɣali maa ka a ni tooi chɛ ka di nabi ka a ni tooi chɛ ka a ni tooi chɛ ka yaa kpɛ di puuni eh, hallelujah di shɛba diigu maa ka bo yɛ di di di ŋmanila a ni doya ŋɔ a ku tooi lan yiɣisi shɛŋa bɛni bɛ zaŋli n sɔŋ a tooni na a bi yɛn baŋ yaa maa ni yɛ luɣu shɛli polo A mi yi baŋ ni yɛri shɛm maa. Yi tuhi shɛli bɛ a biɛh puuni, bin shɛli bɛ a biɛhigu puuni, na ti tamla naan niŋ shɛli a biɛh puuni. A yi ti, a yi ti piligi tumdi li, a yi ti piligi niŋ li, a ni nyɛrimi ka nyaɣisim shɛli kana a sani, a ni nyɛrimi ka suhudoo shɛli kana a sani. Hal liɣiri yi ka a surigi ni, bin shɛli yi ka a biɛh puuni, nya amaa a nuu ni kul kpe lala tuuni maa puuni maa, a ni nyɛrimi ka suhudoo shɛli kana a biɛhigu puuni. A mi yi baŋ ni ni yɛri shɛm maa bɛ? N bi zaɣisi ka baŋ ni bɔri ni baŋ shɛli suŋɔ maa. Dama nimmoo yɛtɔɣa m-bala maa. Niriba zuŋɔ niriba dolila buni mini liɣiri ni yuli ni o gba yi ku paagi zaashee yaa ka za bin tooi jilima. Hmm. Nimaani ka bi lee yɛn tuŋ gbariga ka ŋun ku tooi yɛla zaa o nyɛ dahima ya. di suhira mi binshɛli bɛ biɛhigu puuni binshɛli bɛ abɛ puuni a mali liɣiri a ka liɣiri alaafee biɛni alaafee kani so baɣa biɛha ni so baɣa kani nyin dee ti piligi tumdili a nyɛrimi ka nyaɣasim shɛli kana a biɛɣu puuni a nyɛrimi ka suhudo shɛli kana a biɛhigu puuni dini di tiritimi n wuhura ni n na ti tamla naa ni zala ni a zaŋ a dahama niŋ binshɛli ni n bɔŋɔ ni ti nya ŋmahinli a ti zaa na mi n chaŋ ashibiti ni bɛ Hmm. Dɔɣite nim bɛn wuhi ba shɛm bɛ wuhibu ŋɔ nyaaŋa bɔhimbu ŋɔ nyaaŋa zaŋ chaŋ din tu ni o bi nya bari ka o suhu ŋoogi ŋɔ nyaaŋa di kpala talahi ni ŋun kam zaaha nyɛ na ti tamla naa ni shiri zali so ni o be nimaani nambo zubo yɛn bela o tɛha o suhu puuni yɛ wumna Ya ka liɣiri zuɣu ka o bɛ ni o baŋmi na ti tam nali naa zalimami niriba nyɛ vuya faa bahi zuɣu di zuɣu a mali liɣiri a ka liɣiri ŋun dee nyɛ ni ni ni tooi niŋ shɛm sɔŋ zaɣila saha ŋɔ di niŋ kpa talahi ni di zuɣu kum yiri malo o saha n paai boli nyɛli o tam ka o yɛn niŋ ka lala bari maa nyɛ tabbu ka lala bari maa nyɛ kaabu dini ka o yɛn niŋ zaŋli maɣasi ŋun bɛ ni la o yɔri zuɣu ŋun bɛ ni o yɔri zuɣu pili o diya alizama n baŋ ni zaɣala ŋɔ o yɔri zuɣu ka o bɛ kpɛm yi bɔra yin kpanya tuun shɛŋa din bɛ gana zaaha n zaŋli maɣasi ni yɛriya shɛli maa hali karimba ti chɛ tali eh, ban tali tuma pukparigu an kuli ni tooi kali shɛli kam zaa ŋun tumli ka baŋ na ti tamla naani shili zaŋ binshɛli soŋ n tooni n bɔŋɔ ya o biɛhigu di biɛla di kɔŋko hali tin duɣiri bindirigu tiri ti yiŋnim la di pahila di zaaha zuɣu ŋun duɣurila ka n yɛn niŋ wula a yi nyaŋ baŋ ŋun mi duɣurila ni piigi tuun shɛli n bɔŋɔ na ti tamla naa ni zaŋ shɛli tima ka mi ni dini yɛn sɔŋ chɛ ka biɛhigu bɛ viɛnyɛliŋga din yɛn chɛ n sɔŋ chɛ ka niriba ka bi nini to bin tooi nya yolisim din ni tooi sɔŋ baŋ gba zaa ka bi baŋ na ti tamla naa ni zali ba shɛm o biɛhigu bahi bela di kɔŋko ka chɛ ŋun bi mi o ni niŋdi shɛli maa N ku na kuli mɔrimi ni nya nyaa din neei sɔŋ ti ya. N yɛda nyɛla ni tiri ni pa tiriya ŋmahin shɛŋa maa ni sɔŋ ya. Haleluya! Di zuɣu ŋun kam baŋ bom bom ti baŋ kpɛm ŋɔ ka na ti tamla naa zalima, kudura naa ni zalima ni niŋdi shɛli moo, ya o biɛhigu bela di kɔŋko. Taɣan labina karimba talipoli so biɛnila o yɔri zuɣu so mi biɛnila na ti tamla naa ni baŋ ni na ti tamla naa puuma shɛli n bɔŋɔ a yi nyɛ o biɛbu ni o ni bɛ shɛm ni o karim bihi ni o niŋdi shɛm ni di sɔŋ chɛ ka bi shɛba ban be o sulinsi ni ŋɔ bi sa nyɛ suhi biɛɣu ni di bela di kɔŋko ka chɛ ŋun beni la poli kpiya zuɣu kaman bɛ kpi n kala ni yɛn kpa shɛli polo amen hali so beni tuma naɣibu dahin yinga di ŋmanila o kula so bia yɛ so ŋun mi ni tooi bɛni bakoi a gba ŋun bi tee gba ni de laa tuma maa na bɛni ka di mi bi niŋɔ shɛli di kuli bi niŋɔ shɛli yɛ so ŋun mi ŋuna o mimi din bahindi nyaanga n bɔŋɔ Kudura naa zala la daliri yinga ŋɔ zuɣu naa nyɛ ninvuɣu so ŋun saɣati o zaligu ni nyɛ shɛli ka tum o yubu ni nyɛ shɛli ka tum o ni zala naa tum shɛli a yi bi tumdi o ni zala naa tum shɛli maa a ku tooi mali suhudoo a yi bi tumdi o ni zaŋ binshɛli taai maa a ku tooi a ku tooi a ku tooi n ʒini palante a ti tooi mali dahima n niŋ binyɛri shɛŋa naɣila ŋun ka a ti soli daliri teemiya timpiligu lo shɛli polo maa A yi bi baŋ a biɛnbu daliri, a ku tooi baŋ din kpa ni a tum tuun shɛli. Amaa a mi a biɛnbu daliri ni nyɛ shɛli, a ni baŋ tuuni yaakaza ka kudura naa zaŋ niŋ n nuu ni, tuuni yaakaza ka zalla kudura naa puhi ma, di mi tuma ka n shiri yɛn tum. Amen. Mark suuri dibata kalinli pia ni anahi. Mak sura ata ka li piya ni anahi
o pii ninvuɣ pia ni ayi ni bi bɛ o sani ka o tim ba ka bi ti yihiri waazu
Maa maa ni labi kuɣili. Okay.
Ka o pii ninvuɣ pia ni ayi ni bɛ be o sani mhm. ka o tim ba ni bɛ ti yihiri waazu. Amen. Pia ni anu ka niŋ ba yiko ni bɛ kariti alizin biɛri m-bahiri niriba zuɣu. Mm. Hallelujah.
Amen. Niriba pam zuŋɔ yɛlimi ni naawuni tuma hmm, zuɣu ka o beni n suhirami tila ka ti la gbaagi yisa mashia ni daa yɛn piigi o nyaandoli maa ka yi ka ti wum shɛli ŋɔ o piila ninvuɣ pia ni ayi ni bi niŋ wula Yiri wumda ni bi niŋ wula palli din zuɣu ka o bɔri ni bi bɛ o sani bɔnchɛ ka di bi yɛli ni ka o pii ninvuɣu pia ni ayi n timba o piiba mi ni bi bɛ o sani palli din zuɣu a yi bɛ o sani an bɔhim o biɛhigu ni nyɛ shɛli a yi bɛ o sani an baŋ o ni bɔri shɛli a yi bɛ o sani an baŋ o ni jɛ shɛli a yi bɛ o sani an baŋ ŋɔlo ŋɔ n nyɛ o suhu ni maari binshɛli zuɣu to a bi be o sani ka yɛli ni ŋun tima ni a ti tumbo haleluya di nyɛ din chɛ ka di wum tima ka paɣa satali yɛtɔɣa kan tɔɣasiri maa hali chɛch puuni yila yilibu hali chɛch puuni kolibu hali binyɛri shɛŋa ti ni yɛn tum sɔŋ chɛch ka di chɛ ka biɛhigu bɛ viɛnyɛliŋga Yɛ di kpala talahi ni a baŋ ni o boli ma mi daŋli din daŋ tooni ni ti niŋ wula ni ti bɛ o sani a yi ti si tooni a nya ka ti Duuma Naawuni kundiya ni yiɣisima shɛli yɛli ni wula ka mi na ti bɛ n sani ka bɔhim biɛhigu n sani ka n nya n baŋ ni n nyɛ so bɔhim miya biɛhigu n sani Hallelujah N tahali ka bin yili yila la titila

a bɔri ni kasitali be a biɛhigu puuni a bɔri ni a lɛbi ŋun ni tooi di solo a bɔri ni a lɛbi ŋun ni tooi mali nirilim tali a bɔri ni a lɛbi ŋun ni tooi mali nambo zubo a biɛhigu puuni a bɔri ni a lɛbi ninvuɣu so ŋun biɛbisiri ni wuhi ŋun mi naawuni biɛhigu n bɔŋɔ din ŋɔ ni din kpa tahilahi naa niŋ tuuli nyɛla bo ni a tuɣi ka bi tuɣu din kan kpalim maa di bɛ yɛn gbaai haleluya na suhurila naawuni ni o ti ti saha hali ti yila nim ŋɔ na tumi ni ti sɔŋ ba saha pampam bi tiɛhi ni dee yila pii ka naawuni bɔri ti sani ai din tooi nyɛ zaɣ gaŋa zaɣ gaŋ kɔŋko ka ti yilli ka kɔŋ li taɣabu ka di bi yila shɛli pahila wula din piligili saha shɛli maa o alizan shɛli ka o zaŋ diri n mini niriba maa zaaha lala saha maa n ka soli niŋ taɣali worship leaders a mi yi wumni ni yɛri shɛli maa ka yila pam amaa alizan bo ka kudura naa diri ma Hali zaŋ bo ka o diri n mini niriba maa? To n bi tuɣu ka kana ti ʒe kpe. Wula ka di yɛn niŋ? Ma, ma ti zaa yɛla bɛ nini, bee wula? Daa yɛri ba dahin shɛli bɛ mini lan daa jɛmdi mi maa. A yi nyɛ jɛma toondana, di kpala talahi ni a mali a dahalali jɛma saha. Ka chɛchi ni yi wumda dimsim ni n jɛma ti nyɛla n ti kana ni ti bɛ niraba tooni ayi di kpala talahi ni mali n daha lali jɛma saha ka mali na ti tamla naa ni diri ma alizan shɛm di so ka o bɔri ni wula ti tuɣu ti baŋ ti biɛnibu daliri ni nyɛ shɛli tin baŋ ni yisa mashiya tuɣubu n soŋ ni ti ka ti biɛnibu daliri maa ka di niŋdi pali a yi bi tuɣu a daliri maa din wuma amen n labirimi yɛra bimbonim ka a wum ti duma naawuni kundi ni ka di nyɛ na ti tamla naani bɔri ni o niriba be shɛm ka di nyɛ na ti tamla naani bɔri ni o bihi be shɛm ka a mɔnla mɔ ka di bi gbaai ti ti la Kpaŋ maa maŋ ka a tuɣi a chaŋ ti bo. Yɛ polo ka waya maa lee gaai? Yɛ polo ka din tu ni di tuɣi shɛli maa ka di bi tuɣiya? Amen. Rom nim suuri dibanii ka li pihita yini ka ti ti la alizan shɛli. Rom nima sura anii ka lipihita yini kam binshɛli ka Yisa Mashia bɔri m mini ya saŋ
dama Naawuni ni ʒe shɛba maa bina ka o zali ni bɛ be kamani o bia la Hallelujah amen O ni zali shɛba maa bini ka o zali ni bi niŋ la. Ni bi bɛ kamani. Ni bi bɛ kamani.
O bia la.
Hallelujah.
Ka di bɛ ka shɛba suhuri la aduwa tiri ma. Asimahali ŋɔ. Ɛhɛn labi kɔɣili ka too. Dama Naawuni ni zali shɛba maa. Mhm. Bini ka o zali ni bi bɛ kamani o bia la. Mhm. ka di chɛ ka o bia maa bɛ lee bia kpɛma o ma bihi pam ni amen hallelujah amen a yi bɛ naawuni ni zali ninvuɣu shɛba maa ni bin yɛŋa ka o bɔri asali naa niŋ wula naa bɛ ka mani o bia la amen bɔhi ŋun ʒini baɣa mi a bɛ kamani o bia maa bɛ ai o wumi a an yaagi a noli maa shɛŋa dama ŋmani o wumi haleluya ai bɛ o ni sali ninvuɣu shɛba maa ni bin yi ŋɔ ka o yuuni a sani naa niŋ wula naa bɛ kamani o bia maa abiɛnibu abiɛnibu daliri zaɣ yinga n bala di zuɣu pukpari n nyɛ ma alamisi dala tira bɛ kpɛ ŋɔ bohanda ka tira ni bin shɛŋa biɛni ti booni limi timeless principles yuuni ŋɔ n nyɛli lala zali kpani maa dina ku ʒɛmi yuun na nyɛli dina ku nyɛla yɛlimaŋli yuun tali nyɛli dina nyɛla yɛlimaŋli ka yɛn tumdi tuma di zuɣu n pa shɛli ka ti ti tahi ni ti yɛri ni naawuni dalili shɛli zuɣu naawuni ni zali ti di ŋɔ di wahi ni tuun yinga ka ti zaaha yɛn tumda ayi Aya nyɛla pukpara ka o nyɛ karimba ka o nyɛ nurse ka o nyɛ banki tuntumda ka o nyɛ church deacon ka o nyɛ church pastor amaa binyini ŋɔ nyɛla yɛlimaŋli bi zaaha biɛhigu puuni dini nyɛ dini o biɛnibu dali shɛli din chɛ ka na ti tamla naa piigo n pahi o ni zali shɛba maa ni ni o niŋ wula ni o biɛbu niŋ wula bɛ ka mani o bia maa Di zuɣu puuni ka a be ka a biɛbu be kamani o bia maa. Eh, karim zɔŋ ni ka a be ni a biɛbu be kamani o bia maa. Church ni ka a be ni a biɛbu be kamani o bia maa biɛhigu. Yiŋ, yiŋ duɣuli ni ka a be ni a biɛbu be kamani o bia maa biɛhigu. Hallelujah. ya ti booni limi timeless principles di bi wuhi ni lala dini maa ʒɛmani ŋɔ ni paai ŋɔ di gariya di na kuli ʒɛmi zaɣ polli nyaa a biɛni bo daliri zaɣ yinga nyɛla wula ni a bɛ kamani o bia maa amen n suhiri a mi zuŋɔ dabisi yaa yi bɔŋ gbaagi o ni zala luɣushɛli polo o ni puha shɛli yɛlikpani shɛŋa bɛni mi di ka yiɣisibu di kuli yɛn ʒɛmi ti mi ni ti yɛliya naa yi bi baŋ A biɛnbu daliri a ku tooi baŋ a ni yɛn tum tuun shɛli n-je ni tamli ni. A yi mi a biɛnbu daliri, bini daliri ni nyɛ shɛli a ni baŋ din kpa talahi ni di tumdi tuun shɛli. Din paya, di kpala talahi ni m mini ya baŋ ni ninsal kam zaa ti dunia yili biɛhigu puuni Bin yinga kpa talahi dini n-nyɛ dini ni ti yɛn niŋ shɛlikam zaa ni ti nyɛ ninvuɣ shɛba ban saɣi ti o ni zali ti ni ti tum shɛli ka shiri tum ni ka chɛ ka o yuli nyɛ chiligu ka din pahi ti yɛlimi ni o ni zali ninvuɣ shɛba o ni bɔri shɛli nyɛla dini ni bi biɛbu be kamani o bia maa biɛhigu amen Korinti nim din pahari ayi suhuri pishi ayi ka Second Corinthians 3 18 Korinti nima din pahiri ayi suura ata kalinli piiya eh, pishi ayi kam
ti zaa ban nyɛ chinchini ni bi pilli shɛba nina ŋɔ o lihila ti duuma jilima ŋɔ ka jilima maa mi nyɛla din kuli pahira jilima ka nyɛ din taɣiri ti biɛhigu ni ti mali o ŋmahinli Dama dimbɔŋɔ wuhirila ti Duuma ŋun nyɛ shii la sanna. Lab karinli ka ti wum, dama yɛl di kpa talahi ni ti baŋ din yɛri shɛm na. Dama, mhm, sorry, ka ti zaa ban nyɛ chinchin ni bi pili lir shɛb nina ŋɔ, ti zaa ban nyɛ chinchin ni bi pili n-lirim shɛb nina ŋɔ, lihirila ti Duuma jilima ŋɔ, ti lihirila ti Duuma jilima ŋɔ, ka jilima maa mi nyɛla din kuli pahari jilima ka jilima ŋɔ nyɛ din pahara saha shɛli kam sa ka nyɛ din taɣari ti biɛhigu ni ti mali o ŋmahinli din taɣari ti biɛhigu ni ti niŋ wula ni ti mali o ŋmahinli ni nyɛ shɛm dama dimbɔŋɔ yirila ti duuma oh. ŋun nyɛ shila sanna amen amen awun sɔŋ min mini ka chɛ ka ti baŋ o ni yɛli shɛm chinchin nina n lirim shɛb nina la bi ku tooi baŋ tin diri alizan shɛli maa chinchin nina lirim shɛb nina la bi ku tooi nya alibarika mini jilin shɛli yɛla tin tɔɣasiri ŋɔ shɛb ni bɔha ni ka o yi bi niŋ lala ni ka o mini o yiŋ nima ni ka bi di bo ka yi diya n bo so mi doli nyaangi na din ka a piira n bo so ŋɔ ka a bɔri bee Naawuni dahili barika? A yi bɔri Naawuni dahili barika, di ŋɔ nyin lihimi o jilima ni nyɛ shɛli, jilin shɛli din pahiri dabisili kam zaa. Iin, ni tooi bi mi din yɛn niŋ saha, ni tooi bi mi biɛɣu ni din yɛn nyɛ shɛm. A tandali maa bɛn daa bɔhiri ma bɔhisi maa, biraaya ka n ti yɛli ba, A bi nya ka ti lihi shɛba ni ninvuɣ kuri bi nyɛ ba? ban ya ka a yi bɛ a yi mali dahima ka bi zaŋ palli ti a naa mali ka din wuhi ni bin shɛŋa tu ni di kpɛ palli maa ni ka di tooi biɛni n paagi yuun kɔbiga n paai yuun pihinu ka a zaŋdi pirigili zaŋ niŋ palli maa ka biɛɣu ni ka buɣa niŋ dini ka so ba o moto na ti lu ni o ni kuli lu nimaani o naami bee loori kpɛ kpɛ buɣa shɛli ni n kpaai niraba bahi ka shab kani bia yɛn kaani ninvuɣu shab ban nyɛ ban kuba so ni teegi ŋun mali palli maa yɛla hallelujah n suhuri ti mi foliŋga bili ka ti nya duniya shɛli ni tin bɛ ŋɔ sokam mɔri mi ni o nya wula ka yɛn niŋ bini maa biɛla ka din kpalim la hali ka bi ti ti niriba kuli ni bi bahi bi maŋmaŋ kɔbu haleluya ami dina mi niŋ yɛŋɔ gba zaa bee ka yɛli ni ni bini maa tu ni o zaŋla kpalansi ata ti bahi ka o zaŋ zaɣ yinga ti bahi ka zaŋ dibayi chaŋ ti kɔhi binyɛri shɛŋa bɛni ti bi kalli kpɛhi biɛhigu puuni amaa a tiɛmi ni so ka a niŋdi maa n suura mi binyɛri shɛŋa bɛni di bi simi ni ti lihili jɛlimam di kpa talahi pam ni pukpara ŋɔ ŋuna alibarika shɛli ku karini wahala zaŋli ka tam ŋun chɛ ka wahala maa n na pahi maa amen yɛn bi mi yɛn ŋɔ di yɛŋɔ ŋuna di na ʒini niŋ amaa lo shɛŋa pun hallelujah Ni di yɛn chɛ ka bimbila maa ka di niŋ viɛnyɛliŋga m-pa shɛli kpalansi ayi di yi niŋ viɛnyɛliŋga kpalansi ayi ka a yɛn yihi din kpalim maa zaa ni a bini ka a zaŋ kpalaŋ gaŋa ni o ya ti chaŋ ti yɔhim ka niri ŋun ni yɔhim kawana ka bɔri ni kawana maa ni o viɛnyɛliŋga hallelujah n ŋun yɛ polo de de bachi nim ka yɛri ma ni bi chaŋ ti yɔhim yɔhim ni o gba niŋ chaŋ ti yɔhim yɔhim o tooni ka a nyi mi na yɔhim la kawana ka ti bɔri na ŋahi kawana hallelujah n yɛ tim na binyɛri shɛŋa bɛni ka ti bi kalli kpɛha jina puuni di zaa malila di daliri ni nyɛ shɛm ka mali din wuhiri ti binyɛri shɛŋa zaŋ chaŋ ti naawuni tali polo Naawuni sɔŋ mini ya ka niŋ ti yi kom. Ti ni yuuni binyɛri shɛŋa zuŋɔ maa ka yuuni shɛba bɔ ni zaɣa nim ba ninvuɣu biɛri n ku nyɛ ba. Hmm. Ka nira ku deei laɣa paŋda maa ka so zuli ka mi a ni zaŋ liɣiri maa n niŋ luɣ shɛli polo n zaŋ tum shɛŋa ka ni bi zuli mi di yɛn chɛ ka o fɔyi zaa bee wula n suhuri ti mi ya bimbihi shɛŋa beni ka ti bi kalli kpɛha jina puuni di zaa pahila na ti tamla naana yuuni shɛli maa A yi karim Kɔrintinim sabu suuri pia n-daam Kɔrinti sabu suuri pia kalinli pihita yinka di yɛliya, M mini ya ti ni yɛn niŋ shɛm di nyɛla nyubu, di nyɛla dibu, binshɛɣu kam di kpa talahi ni ti niŋla o yuli jilima zuɣu. A bɔri ni a tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni zuŋɔ asibu. Ayo ni o suŋ ma a yɛtɔɣa a tuma a niŋsim ni o suŋ ma ka di lu n zaham o ni zali a duniya yaangi zuɣu ni daliri shɛli zuɣu ni o di chɛ ka a ti niŋ shɛli n yi o daliri maa puuni o daa yɛli jɛrimaya nyɛma pɔi ka bi daa na yɛn ti zali a puwa pɔi ka bi daa na yɛn ti nama a mapuli ni mani n daa nyɛ ŋun pun zala ka piiga ni a yɛn nyɛla anabi ka ti zaa bɛ yɛn n niŋ anabi nima ti zaa bɛ yɛn niŋ paasita nima amaa o bola zali luɣu shɛli polo o bola a niŋ binshɛli puuni o ni bola a niŋ binshɛli puuni maa o na ju o yuuna ni a ni yɛn niŋ shɛli kam zaa a ni yɛn tum shɛli kam zaa di puuni ni di nyɛ din duhi o nam ka tibigi o yuli bindirigu ka o pɔha ni a duɣi n dihi salo niŋli o yuli jilima nyɛbisi moto king driver tumli o yuli jilima nyɛbu so daabia niŋ maa daabilim maa o yuli jilima nyɛbu so pukpara niŋ ma a pukparilim maa o yuli jilima nyɛbu so n suhura mi zuŋɔ dabisa ŋɔ ka ni tɔɣisi ti ti duma naawuni ka ya ni o sɔŋ ma ni o niŋ maa dahima o niŋ maa yiko o di chɛ ka binshɛli nyɛ din nyɛŋa ka bi bɛ o yurilim puuni ka bi bɛ o ni zala shɛli puuni ni o chɛ ka a niŋsim kam zaa ni a tuma kam zaa wuhi ni o ni zala luɣu shɛli polo di ni ka a shiri bɛ tɔɣisi ti ti duma naawuni zuŋɔ asiba ŋɔ tɔɣisim to jɛlimo a suhu zaa ni o niŋ maa dahima ka niŋ a iko ka chɛ ka a biɛbu ni a tuma ni a niŋsim zaa ka di nyɛ din ti o yuli jilima ka di nyɛ din duhi o nam

Duhi mu o nam ka tib o yuli zuŋɔ asima ŋɔ ka zaŋ amaŋ zaaha niŋ o nuuni. Taali. Taali. Dini nani a baŋya ŋole ŋɔ ka na ti tamla naa zalima ni tum n yi ti tumli n nyɛri nyaɣasim n yi ti tumli n nyɛri suhudoo n yi ti tumli n nyɛri kpaŋsibu n yi ti tumli biɛhigu biɛla viɛnyɛlinga zaŋ tuma yɛlimi ti duma naawuni ni o maan eyin viigi chinchini maa bahi ka chɛ ka a nya o jilima timiya ni tindi karin la diya ni ninvuɣu shɛba zaaha chinchini maa ni fiigi ka chɛ bi nini polo n zaŋ tiba bi nyɛri o jilima maa ka ni ka jilima maa nyɛ din pahari dabisili kam zaaha yɛlimi o ni o sɔŋ ma a ni baŋ a biɛrigu daliri ŋɔ o niŋ maa o niŋ maa dahima ka sɔŋ a ka chɛ ka a nɛ ninvuɣu so ŋun ni tooi nyɛ viɛnyɛlinga ŋun ni tooi nyɛ o jilima maa viɛnyɛlinga ka tum o jilima maa tuma ni nyɛ shɛli ka di chɛ ka jili paɣaba ni Duhibu labi ŋun ti duma Naawuni sani, tɔɣisi ti o, tɔɣisi ti o, tɔɣisim ti o suŋɔ asiba ŋɔ. Yɛlim o ni o chɛ ka di nani a biɛb puuni. Taali, taali. Din bahi ni nyaaŋa a bɔri ni a yɛli ti duma Naawuni ni o sɔŋ ma ka binyɛr shɛŋa din gur a soli ka A dalili shɛli zuɣu o ni zaya maa bi tooi niŋda ni o fuunli a soli zuɣu o ti maa yaa ka a chaŋ yaɣari zuɣu o ti maa yaa ka a tum yaɣari zuɣu tɔɣisi ti tuduma naawuni saha tɔɣisim to hmm. ti ba ti puhiya tali a yuli nyɛm jilima ka nyɛ paɣaba sɔŋmi ti di chɛ ka ti kuli chaŋ duniya yaaŋa zuɣu n ti yi ka bi baŋ anzali ti dalibu shɛli zuɣu sɔŋmi ti ka ti nyɛ ninvuɣu shɛba zalila naa kudurina ban ni tooi tum ka ti tuma zaaha ni bela ayu puuni taali ti Duuma Yisa Mashia yuli zuɣu. Amen.